Audioň sözlerini birnäçe aýdym döretdi. Soň Aman aga bilen has ýakyndan tanşanlaryndan öz sözlemede aýdymlar döretdi. Geçen ýyl men Aman agaň işleýän ýerine baryp, çagalary, çagalara tälim berýän saz ugrundan tälim berýän ýerine baryp ýörite öz Güneş žurnalymyz üçin halypa hakynda ýörite Makala taýýarladym. Olam suratlar bilen Güneş žurnalynda çap edildi. Şonda men Aman agaň ýanyna baramda, Aman aga çagalara öz saz öwredýän şägirtlerine nähili mähir siňdirýändigini, nähili yhlas siňdirýändigini, nähili. Şolara bir terbiýe, adamkärçilik terbiýesini, ussatlyk terbiýesini berýändigini ýakyndan synladym, ýakyndan gördüm. Sebäbi Aman agaň özi şeýle hoşgylaw, şeýle bir mähirli adam, adamyň jany ýaly diýilýän adam. Şonuň üçin hem onuň sazlaram edil şonuň ýaly hoşgylaw, şonuň ýaly mähirli, şonuň ýaly jana ýakymly. Sebäbi adamyň, ýazyjy-şahyryň. Sazandanyň, islendik sungat adamsynyň öz döredýän eseri öz adamyň özünden daş gitmeýär, alma agaçyndan daş gitmez diýlişi ýaly, sazam, sözem adamyň kalbyn nurly bolsa, sazam, sözem şo nur saza-da, söze-de geçýär. Aman agaň aýdymlaryndaky mylaýym heň, mylaýym owaz öz mylaýym häsiýetinden gelip çykýandyr diýip pikir etýän men. Aman aga ömrüň uzak bolsun halka eden hyzmatlaň mende onunjy ýylda Hazaryň kenarynda hormatly prezidentimiziň sizi sylap siziň eden işleriňizi sylap size Türkmenistanyň halk bagşysy diýen ady berende men siziň ýanyňyzda bardym şo wagtam gaty guwanduk şo wagtam gaty begenip sizi gutlapdyk Ýene-de il-güne, halka, Watana näçe köp hyzmat etseň, halk siziň gadryňyzy ýene-de biler, döwletem gadryňyzy biler. Şonuň üçinem şu ile edýän hyzmatyňyz uzagyndan bolsun, mydama eliňiz şu bäki ýaly ýiti diýen söz, saha diýen söz ýaly, mydama eliňizem ýiti bolsun, ýoluňyzam ýagty bolsun! Uzak ömür dileseňizde biz Nahman aga bilen goňşy bolduk. Bir bir jaýda ýaşaýas. Şonuň üçin hem siziň penjirämizi açanymyzda siziň çalýan sazlaryňyz gulagymyza gelip dursun mydama. Ine Baýram aga diýen goşgy okady menem Watan hakynda. Menem bir goşgy okaýyn dogrudanam Watandan beýik zat ýok. Ýüregimde müň höwes bar, gaýry zadym ýok meniň, Meň öňümde müň böwet bar, gaýry zadym ýok meniň, Çuň zehine çyn kömek bar, gaýry zadym ýok meniň, Meň elimde bir döwet bar, gaýry zadym ýok meniň, Hem arkamda bir döwlet bar, gaýry zadym ýok meniň. Dost kalbymda ýaşaýaň, şondan gaýry şöhradym ýok, Ýazan bir ömrüme binýat, gaýry bir binýadym ýa, ýok, Ýa ýokardan, ýa aşakdan, basgan çygym, badym ýok, Derýalar kimin joşsam, gaýry myradym ýok meniň. Garabymda her bahar güller açanda läleler, Garabymyň aşykdyr öňküsinden käneler, Ýa tomus bugdaý bişip, altyn öwsende däneler, Hem eziz altyndan artyk, Altyn öwüsýän çägeler çölüm Janymdan zyýat, jandan zyýadym ýok meniň. Watanymyň dostuna dost, duşmanymdan arly men, Toprak meniň bar baýlygym, şonuň bilen bagly.